Bore da o Gapel y Groes, Pen-y-groes, Dyffryn Nantlle. A heddiw 'ma 'da ni'n dathlu y chwaral a'r chwarelwr, a'i holl fywyd a'i ddiwylliant a'i ffydd. mewn oedfa arbennig, i ddathlu taith y bardd cenedlaethol Ifor ap Glyn i'r ardal yma ac o gwmpas ardaloedd chwarelyddol eraill gogledd Cymru. Bu'n dôn am ffasiwn le a chapel y Groes, Pen-y-groes, pan oedd dynion ifanc a hen yn dechrau cerdded am y chwareli llechi 'na i ffrwydro ac i weithio y garreg las, a llwyd, a choch, a gwyrdd sydd i gael yn yr ardal yma. Gwaith peryg oedd o. Gwaith di-ddiolch yn aml, lle oedd pobl yn gweithio ar fargen er mwyn gwneud elw i bobl eraill. Does 'na'm rhyfedd mewn rhai ffyrdd, bod chwarelwyr, bod gweithwyr Ymelfa Red a'r Sgidiau Hoelion wedi'u gweld nhw'u hunan mewn nifer o straeon a hanesion yn y Beibl. A does a'm rhyfedd chwaith bod Cymru uniaith Gymraeg a diwylledig y rhan yma o Gymru a tu hwnt wedi gallu uniaethu hefo cenedl Israel, ond mwy am hynny yn y man. Dychmygwch pa mor falch fysa'r chwarelwr o ddall bod Duw wedi sgwennu rheolau bywyd, nid ar unrhyw fath o garreg neu maen, ond ar ddwy lechan. Llefarodd yr Arglwydd y geiriau hyn â llais uchel wrth i holl gynulliad ar y mynydd, o ganol y tân, y cwmwl a'r tywyllwch, ac nid ychwanegodd ddim atynt. Yna ysgrifennodd hwy ar ddwy lechen garreg, a'i rhoi i mi. Pan glywsoch y llais o ganol y tywyllwch a'r mynydd ar dân, yna daeth penaethiaid i'ch llwythau a'ch henuriaid ataf, a dywedasoch, Dangosodd yr Arglwydd ein Duw i ni ei ogoniant a'i fawredd, ac fe glywsom ei lais o ganol y tân, Heddiw, yr ydym yn gweld y gall dyn fyw er i Dduw lefaru wrtho. Ac mae yna gyfeiriad wedyn yn Llyfr y Diarhebion at bwysigrwydd cario gorchmynion yna efo ni i bob agwedd ar yn bywyd. Nid pan 'da ni yn mynd i'r capel yn unig, ond yng nghanol bob peth arall sydd yn digwydd i ni hefyd. Fy mab, Paid ag anghofio fy nghyfarwyddyd. Cadw fy ngorchmynion yn dy gof, oherwydd ychwanegant at nifer dy ddyddiau, a rhoi blynyddoedd o fywyd a llwyddiant. Paid â gollwng gafael ar deyrngarwch a ffyddlondeb. Rhwym hwy am dy wddf. Ysgrifena hwy ar lech dy galon. Felly mae'r gymhariaeth yn cael ei wneud yn fan'na rhwng y yr rheolau bywyd 'dan ni'n eu gario yn ein calonnau, sydd fel llechi, ac fel llechi hefyd yr ysgrifennwyd nhw yn wreiddiol gan Dduw ar Fynydd Sinai i Moses. Ond mi oedd 'na dipyn o bethau oedd yn debyg rhwng chwarelwyr Dyffryn Nantlle ag ardaloedd eraill y chwareli. a hen genedl Israel, a does am dwywaith bod yr hen Gymry Cymraeg wedi gweld eu hunan yn debyg i brif genedl y Llyfr Sanctaidd. Yr holl straeon yma oeddan nhw'n eu clywed ac yn eu dysgu nhw ac yn eu rhannu nhw ac yn eu trafod nhw yn yr ysgol Sul ac yn y capel ar benwythnos. ac oedden nhw hefyd yn gweld nhw'u hunan bob dydd yn debyg i'r rhein. Y genedl 'ma oedd 'di bod yn gaeth weision, oedd 'di bod yn brin iawn i hawlia', oedd y cymydog mowr drws nesa yn 'u dal nhw lawr, oedden nhw 'di bod mewn caethglud, oedden nhw 'di bod yn gweithio i bobl erill, ac oedd yn brin iawn o'u tir eu hunan, ac yn un o nunlla oedden nhw'n gallu galw yn eu gwlad eu hunain, nes, meddai'r Beibl, bod Duw wedi dewis y bobl yma, wedi deud, Mi edrycha i ar ych ôl chi, a dw i'n gaddo rhoi tir i chi, dw i'n gaddo lle y medrwch chi i alw fo yn gartra ac yn famwlad. Ond i genedl y Cymry Cymraeg, oedd 'di byw drws nesa i gymydog, oedd 'di rheoli rhannau mawr o'r byd, yr Ymerodraeth Brydeinig, mi o'dd hynny yn swnio'n debyg. Ma'r cymydog mowr 'ma drws nesa yn gwasgu arna ni. Mae o'n gneud hi'n anodd i ni. A be' ddigwyddodd yn 1847 oedd yr adroddiad addysg ddoth allan yn sôn pa mor warthus, pa mor dwp, pa mor anfoesol oedd y Cymry Cymraeg. Pa mor an-alluog oeddan nhw i wneud dim byd a bod isio codi safonau yr ysgolion 'ma oedd ochr yma i Glawdd Offa. Brad y Llyfrau Gleision 'dan ni'n galw yr adroddiad addysg yna erbyn hyn. 1847 oedd y flwyddyn fowr Nath droi rhai Cymru yn fwy o Brydeinwyr, ond nath greu llawer iawn o genedlaetholwyr Cymraeg hefyd.

Dwi am ddechra efo un o ddywediada y y chwarelwyr, un o'n i'n glywad pan pan o'n i'n blentyn. Wt ti 'di trio rhoid galwyn mewn gwniadur? Dyna fydda'r cwestiwn, a dyna dw i'n 'di trio'i neud bora 'ma. Wel, dwi am mynd â chi am dro bore 'ma i Bethesda, neu Pesda i ni y trigolion. Dros ganrif yn ôl, mi ro' 'na anghydfod mawr yn y pentra ag yn y cyffinia' yr adag hynny. Y streic fawr, o streic hefyd, oherwydd nid dymuniad y chwarelwyr oedd y streic, ond y cyflogwyr. Dewch i ni sôn i ddechrau am y ddwy ochr. Ar y naill, mi oedd o gynnoch chi y chwarelwr, yn ei fwthyn, Clodaidd Clwm. Yn aelod o'r capal, yn Gymro i'r Carn, a hefyd yn rhan fawr o fywyd cymdeithasol y pentra. Ar y llaw arall, mi roedd gynnoch chi deulu'r Penrhyn, Teulu oedd di gwneud i ffortiwn yn y planigfeydd yn y Caribî. Teulu oedd bia y chwaral, chwaral y Penrhyn erbyn heddiw, chwaral Cae Braich y Cafn oedd hi'n cael ei galw bryd hynny. Sut bobl oedd y rhein yn y Penrhyn? Wel, yr ail farwn, sef George Sholto, Gordon Douglas Pennant, na un dyn ydi hwnna, a fo oedd yn gyfrifol am y chwarel adeg y streic yma. Pwy oedd o? Sais rhonc. Wedi cael ei addysg yn Eton, a da ni'n gwybod am ddisdim alas rheini y dyddiau yma, yndydan? Hefyd yn Anglican, yn eglwyswr pybyr. ac yn aelod o'r Blaid Dorïaidd, neu'r Blaid Fain fel bydda'r chwarelwyr yn cyfeirio atyn nhw. Wel, dyna'r ddwy ochr. Rwan, beth oedd yr anghydfod yma rhwng teulu'r Penrhyn a'r chwarelwyr? Wel, Drwg deimlad, oherwydd y ffordd yr oedd y chwarelwyr yn gweithio. Gweithio ar y fargan oeddan nhw. Hynny ydi, darn o graig, grŵp o bedwar o chwarelwyr rwan yn gweithio, trin y cerrig, y llechi, ac wedyn yn eu gwerthu nhw. Gwahanol faint, wrth gwrs. Dyna un achos o ran cydfod, ond yr achos penna oedd yr Undeb. Roedd y chwarelwyr yn cael eu cam-drin gan y cyflogwyr yma, ac felly roeddan nhw eisiau rŵan Undeb i frwydro yn erbyn y teulu yma. Cofiwch, oedd yr un peth yn digwydd yn chwarel Dinorwig hefyd, efo teulu Y Faenol. Felly, dyna sy gynnon ni. Dyna'r ddwy ochor. Rŵan, y streic ei hun, 19 dim dim dim tri, ia? Tair blynadd o streic. Yr un fwya' fuo' 'na yn hanas diwydiannol Prydain Fawr i gyd. Meddyliwch rŵan am y chwarelwyr, yn llusgo byw, dim cyflog, yw 700 ohonyn nhw'n gadael y fwrdd, gadael y pentra, mynd i weithio i'r de ag i lefydd eraill. Bydd hon yn cynnal rwan yr chwarelwyr yma, a'u teuluoedd, fel y capel. Ia. Does na'm llawer o haneswyr wedi gneud gwaith ar hyn, ond dwi yn argyhoeddiedig, mae'r capal oedd yn eu cynnal nhw. Roedd y chwarelwr yn byw i'r capal. Roedd o yno dair gwaith y Sul, oedfa bora, oedfa'r hwyr, ysgol sydd yn bnawn. Wedyn yn ystod yr wsnos ar ol dod adra o'r chwaral, roedd o'n mynd i'r Cwrdd gweddi? Y seiat? Hyd yn oed oeddan nhw'n mynd i y Band o Hope efo'r bobl ifanc, yr oedd yr hen chwarerwyr, yr oedoliod yno hefo nhw. Dyma oedd yn eu cynnal nhw. A rwan, beth oedd yr athrawiaeth amser hynny? Wel, Calfiniaeth. Wel, meddech chi, be di ystyr beth felly? Wel, y gred yma rwan fod Duw yn Dduw oedd hefo'i bobl. Dyma'r Duw o 'di creu'r bydysawd. Dyma'r Duw on yn dal i gynnal. Nid deistiaeth, dieisdiaeth, ydi y gred fod Duw wedi creu ac yna 'di gadal, gadal i'r byd fynd i'w hap, ond yr oedd y theistiaeth yn golygu fod Duw hefo'i bobl. Yna yr oedd o, yn eu cynnal nhw, yn y dydd blin. A mi ddywedodd yr hen Lloyd George, yn do, am y chwarelwyr, Does 'na 'r neb, medda fo, yn mynd i sigo'r hen chwarelwr. Dim ffwrn, na ffau, na pharo, na phenrhyn. A mi ddoth yr hen chwarelwr drwyddi, o herwydd 'i ymlyniad, a'r capel. Y Galfiniaeth yma oedd yn ei gynnal o, yn y dydd blin. A mi roedd rhan arall o'r Galfiniaeth yma oedd, eich bod chi'n cael eich puro a'ch gwella drwy ddiodda', a dyna roedd yr hen chwarelwr yn ei wneud, roedd o'n diodda' i'r eithaf. ond mi ddath o drwyddi. Ac ym mhob un o'r cyfarfodydd rwan, yn ystod y tair blynedd yma, bob tro oeddan nhw'n cyfarfod i drafod, i drio meddalu teulu y Penrhyn, yr ail farwn, a'r dyn roddwyd yn ei, yn, yn ei le fel rheolwr, gwrandwch ar yr enw, Emilius Augustus Young, Puppet bach oedd o, cyfrifydd oedd o o Lundan, a fo rŵan, gododd wrychyn yr hen chwarelwyr yma. Ddim yn barod iddyn nhw gael undeb. Roeddan nhw yn cyfarfod fel hyn yn gyson, ac ar ddechrau ac ar ddiwedd pob un o'r cyfarfodydd yma, mi roeddan nhw yn canu emyn, ia, emyn y streic fel mae'n cael ei galw. o Arglwydd Dduw rhagluniaeth ac iachawdwriaeth dyn, Tydi sy'n llywodraethu y byd a'r nef dy hun, dyna chi Galfiniaeth ar ei ora'. A rwan, y pedair llinell nesa' 'ma, oedd yr hen chwarelwyr yn dyblu a threblu y rhein. yn wyneb pob caledi, y sydd, neu eto a ddaw, dod gadarn gymorth i mi, i lechu yn dy law.

Cael eu cloi allan â'th chwarelwyr besta, ond dros y flwyddyn ddwytha yma, cloi mewn sy' 'di bo'n hanas i bob un o'na ni. Ac yn yr achos yna, mae 'di bod yn chwalfa. Ac ma' dweud y gair chwalfa wrth gwrs yn 'yn arwain ni i feddwl am nofel fawr T. Roland Hughes, Y Dewraf o'n awduron, medda Williams Parry. Roland Huws, mab i'r chwarelwr Roland Behr. Mae pennod ola' y nofel Chwalfa yn disgrifio crebrwn Robat Williams, un o arweinwyr y streic, un a safodd yn gadarn. Hwn oedd un o hoelion wyth y gymuned. a phawb yn ymwybodol ar y diwrnod trist hwnnw fod 'na newidiadau mawr ar fod. Roedd 'na fil o bobl yn y crebbrwn yn y nofal, a Mister Edwards y gweinidog sydd yn arwain y weddi. Beth amdana ni? Blygu pen a gwrando ar ei eiriau o. A dweud efallai gair bach yn hunan. Clywsom ei gyffalebu i Thwas Moses yn arwain ei bobl drwy'r anialwch tu a chanan. A chlywsom rai yn ein plith yn murmur yn chwerw na chafodd ef ddringo o rosydd llwyd Moab i fynydd Nebo. Ac na pherais ti iddo weled a'i lygaid y tir y cyrchai tuag ato. Ti'n unig o Dduw a wêl y dyfodol, a ffrwyth ei lafur ef. Ni chenfydd ein golygon ffeledig ni tu draw i fory a drenydd, ond mil o flynyddodd ydynt yn d'olwg di, fel dôi wedi rêl heibio, ac fel gwyliadwriaeth nos. Ond gwyddom ni, a gwyddai yntau cyn ein gadael dat osturiol, nad ofer ei ymdrechion dewr. Efe a fydd fel pren wedi blannu ar lan afonydd dyfroedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd, a'i ddalen, ni wywa. Ac efe a ddug ffrwyth lawer. O lafur ei enaid y gwêl. Dy nawr tyner o fod trysy weddw annwyl yn ei hunigrwydd a'i hiraeth, O Dad. A throso ninnau oll, y llafurwyr sydd eto'n aros ym maes yr ardal ddrylliedig hon. Rhon am nerth i lunio o dlodi a phryder a hagrwch y dyddiau blin, gyfoeth a hyder a phrydferthwch bywyd llawna a helaethach nac adnabu un ohonom erioed o'r blaen. O ymryson, dangnefedd, o darllod, lawenydd, o elyniaeth, gariad. Hyn fyddo'n braint ni oll yn enw Crist ein Harglwydd. Amen. Ac yn niwad un yn ofal chwalfa. Mae dyn yn edrach draw am y chwaral yn y pellter ac yn meddwl beth sydd i ddŵad. Ac wrth i'r dorf fawr ddechrau canu o fryniau Casalam, mi da ni hefyd yn dechrau sylweddoli nall cloi allan neu cloi mewn fyth ladd ar obaith a breuddwydion.

Dwi am gloi efo un arall o ddofediadau'r chwarelwyr. Ar ddydd Llun mi fyddan nhw'n trafod y bregath yn y gwahanol gapeli yn Methista. A rwy'n yn gofyn, wel, sud un oedd y pregethwr efo chi ddoe? O, peth gosa i frechdan dri. Wel, ystyr hynny oedd, erbyn hynny, erbyn tri o'r gloch, roedd yr fechdan wedi sychu'n gryf. Wel dwi'n gobeithio na fechdan drud dach chi 'di ga'l gen i bora 'ma.